ha ah, regai regai eh. ah, aizvo ko zvamatakura padza kuseni kwakadai manangepi hau takananga kuirrigation scheme zvedu andii takarima ka isusu tiri kudodiridzira aizvo eh. ko zvii zvamakarima zvinongodiridzirwa misi yose haiwa togara takadiridzira apa saifoni hambuna kutakura saifoni yenda eh? nemudzimai pamberi uko ayayaya hmm. kozvou hmm. kundibvunza kuti takarimei kubvunza inini takarima mhm. haikona zvokutamba takarima mapotato nzimbe magaka zvese zvirimo unoziva vakuru vanoti kutaurira kunyimwa mm. hande unodzionera hande unozonoshandwa hatinoshanda basa tinaro eh. eh. Eh, mombe chii chauri kutiitira eh, ndaitei ah, kusunga dhongi nemombe zvinombodhonzerana i ya eh. ndazokubata eh. manje ndimi vanhu vaya vanga vasingauyi kuzowana dzidziso yatakapiwa nevesepe kwaoni kuti zvirimwa zvawakarimwa izvi zvinoda mvura yakasiyana pakukura kwazvo ndosaka usiri kubva kuno Ona kutsvukuruka kwaita chibage. Watopedza fetereza pasi apa. He? Apa munda wako kwazara machakwi. Wakatovhara nemasaga ne- ne- nevhu. Vakomana. ko ndatadze anditi kuvhara nevhu ndokuita kuti ndidiridzire zvakanaka Wakambozviona kupi izvozvo? Andiwo manenji chaiwo. Teererai, utererese zvandichakuudza pano. Kana tichirima mbesa mumunda tinorima mbeu imwe chete kuitira kuti tidiridzire tichipa mvura yakafanira pambesa dzako wanzwisisa oh, eh, ndanzwa zvinotibetsera pakutengesa nekutakura hatizoturirwi netranspoti ndiyo inonzi block system oh, ndiyo iyo block system eezve okay. chepiri kana uchidiridzira tinofanirwa kushandisa masaizi emasaifoni akaenzana tichiita iyo inonzi three quarter rule unoiona yekubisa masaifoni mumunda kana mvura ichinge yasvika pa pahwandi hwethree quarters mumunda wese mhm. wanzwisisa zvese zvemathree quarter tainzwa asi mm. zvanga singapindi mhm. uchaona kuti machaku ese ah, anopera ah. mm. uyezve auzomukiri kuno kuzodiridzira ah, amazhou munoziva basa unoona ka chetatu tinofanirwa kushandisa macheck plates kuvhara mvura mombe kwete kuvhara nevhu nemasaga hai apa makana rakafa yeah. hmm? tsvagai vakomana nevechisikana vanogona kuvaka vagadzire makana la eh. apa wandipa dzidziso yanga ndisati ndamboiwana mhm. mhm. ndogara ndichishamisika nini kuti Sei mazuva ese ndomumukira mumin vanhu vese havasati vasvika asi hapana chinobuda ee eh, hapana chingabuda hamuuyika kumusangano munofanirwa kusimukira pamusoro muchiuya kumusangano kwatinowana dzidziso kuti ivandutse kurima kwedu mm. eh, zvobetsera kuchengetedza mari eh, nemvura kana nesimba simba redu chairo wabva watondoyeuchidza eh. usadiridzira usati watanga kuona kuti chirimwa chako chinoda mvura here oh. mm. kwete kudiridzira eh, unoona sei ukauya makuseni tarisa kuti zvinumwa zvako zvakanaka here eh. mashizha asina kuwilta uh -huh. ziva kuti mwando uchiripo pasi chera zvakare mumunda mako nebadza wotora ivhu riya woriumba uh -huh. kana rikabvuma rika aziva kuti mwando wakanaka wakanaka pa eh. asi kaona chingofushunuka kudaro eh. ziva kuti wakutofanira kudiridza kwete zvako zvokumukira mazuva ese uchingodiridzira uchingoisa masaifoni uchidiridzira he ndimi vanhu munotikwidzira bhiri redu remagetsi imi eh. ah. hai mm. ha ndinofara mm. ha ah. ndatenda nedzidziso yako mm. Mm-hmm. Ah, tatenda nedzidziso yako. Ah, but usatenda ini kwete mm. asi ngatitende vanhu vedu vesepa ivo vakauya nedzidziso yedu iye yakanaka eh. kuti ivandudze kurima kwedu nekuchengetedza mvura yedu chokwadi eh, urege kusarira masure chamwari senhembe ah, eh. ah, kuvhira nhasi vhira nhasi misangano yesepu unenge ndichisvika anditika tikatevedzera zvamunotaura mm. zvichatibetsera mukuchengetedza mvura yedu yemadhamu tichati inini mai ava machikaru vakauya mm. togara pasi totaura nayo nyaya iyi handitika hauni apa kutotaura semurume zve vakomara